Helo Plant Calon y Cymoedd, Miss Thomas sydd yma. Gobeithio bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n saff. Rydw i'n colli gweld chi gyd. Heddiw rydw i'n mynd i darllen stori i chi, a teitl y stori yw Waldo a Dani gan Sally Chambers. Dani wedi bod yn ffrindiau mawr o'r diwrnod y cwrdd nhw â'i gilydd am y tro cyntaf. Roedden nhw'n adnabod ei gilydd ers pan oedden nhw'n fabanod ac roedden nhw'n gwneud popeth gyda'i gilydd. Roedden nhw wedi dysgu gerdded gyda'i gilydd. Roedden nhw wedi dysgu siarad gyda'i gilydd. Roedden nhw'n mynd i'r ysgol gyda'i gilydd. Roedden nhw'n eistedd gyda'i gilydd yn y dosbarth. Roedden nhw'n cerdded adref o'r ysgol gyda'i gilydd. Roedden nhw'n chwarae gyda'i gilydd drwy'r amser. Fel arfer, roedden nhw'n chwarae pêl-droed, ond roedd hen sied ar waelod gardd Dani, sied arbennig iawn iawn, achos hon roedd den Waldo a Dani. Dyma lle roedden nhw'n mynd i chwarae os oedd hi'n bwrw glaw. Roedd Waldo a Dani wrth eu bodd yn y den, Bob wythnos bydden nhw'n cynilo ei Harry yn poced a'i roi mewn pot jam. Yna, pan fyddai'r pot jam yn llawn, bydden nhw'n mynd i'r siop i brynu pethau arbennig ar gyfer ei lle arbennig. Pan fyddai'n bwrw glaw, bydden nhw'n eistedd yn y den yn darllen cylchgronau a thorri lluniau o'i hoff dîm. Un diwrnod, pan oedd y pot jam yn llawn iawn, Tynnodd Wald o fe oddi ar y silff, ac aeth e a dân i allan fel arfer. Ond, roedd heddiw'n ddiwrnod arbennig, roedd hi'n ddiwrnod ffair yr ysgol. Roedd Waldo a Dani wrth eu bodd. Prynon nhw gandi fflos yn gynta, yna trio nhw ddal pysgod, yna ceisio nhw ddyfalu pwysau'r gagen, a thaflu cylchoedd. Cyn hir, roedd y pot jam bron yn wag. A llwysodd Dani yr arian ar y glaswellt. Beth nesa? gofynnodd e wrtho iddo gyfri'r arian. Edrycha! gwaeddodd Waldo. Raffl i ni ennill pêl-droed newydd sbon. Roedd digon o arian ar ôl ar gyfer prynu dau docyn. Eisteddodd Waldo a Dani gyda'i gilydd ar y glaswellt ac aros i rywun dynnu raffl. O'r diwedd roedd hi'n bryd tynnu rif o'r het a chudiodd Waldo'n dynn yn ei doc yn. Roedd e'n gyffroes iawn. A'r enillydd yw... 127! Roedd Waldo ddim yn gallu credu'r peth, roedd e wedi ennill! Rhedodd Waldo i gasglu'r wobr. Rydyn ni wedi ennill! Rydyn ni wedi ennill! gweiddodd Dani pan ddaeth Waldo nôl gyda'r bel. Fy nogyn i sydd wedi ennill, dwedodd Waldo. Ond daeth yr arian o'r pot jam. Rydyn ni bob amser yn rannu'r arian sydd yn y pot jam, atebodd Dani. Ond roedd hi'n rhy hwyr. Roedd Waldo ar ei ffordd adre gyda ei wobr. Roedd Waldo wrth ei fodd gyda'i bel newydd. Dangosodd hi i'w fam a'i dad. Dangosodd hi i'w fodryb a'i ewythr. Dangosodd hi i'r bobl drws nesa. A dangosodd hi i'r postmon hyd yn oed. Pan aeth e i'r gwely, roddodd y bel wrth y gwely fel ei fod e'n gallu ei gweld hi pan fyddai'n dyhuno yn y bore. Y diwrnod wedyn, gofynnodd Waldo i Dani Oedd e eisiau dod i chwarae, ond doedd Dani ddim yn teimlo fel chwarae. Felly rhoddodd Waldo ei hoff lyfr i Dani i'w ddarllen, ond dywedodd Dani ei fod e wedi ei ddarllen e o'r blaen. Amser te, cymerodd Waldo ddarn o gacen draw at Dani, ond doedd e ddim eisiau gacen. Dydd Llun, doedd Dani ddim yn fodlon eistedd wrth Waldo yn y dosbarth. A'r wythnos honno roedd e ddim yn fodlon cerdded adre gyda Waldo. A'r penwythnos wedyn roedd yn rhaid i Waldo chwarae pêl-droed ar ei ben ei hun. Roedd e'n drist iawn. Y noson honno, roedd Waldo'n methu cysgu achos roedd e mor drist. Roedd e'n gorwedd yn ei gwely yn syllu ar y bêl. Roedd hiraeth arno am y den, ond yn fwy na dim, roedd hiraeth arno amdani. Felly penderfynodd e beth oedd yn rhaid iddo ei wneud. Y peth cynta y bore wedyn, rithrodd Waldo draw i dŷ Dani. Roedd Dani'n chwarae pêl-droed ar ben ei hun yn yr ardd. Mae'n ddrwg iawn gyda fi, Dani, dywedodd Waldo, wrth gerdded yn araf drwy glöyd yr ardd. Dwi, dydw i ddim eisiau'r pêl. Dwi jyst eisiau i ni fod yn ffrindiau eto. Fe gei di'r bêl. Dwi eisiau i ti a chael hi. Edrychodd Dani i fyny yn araf. Roedd Waldo'n teimlo'n nerfus achos roedd e eisiau Dani i fod yn ffrind iddo unwaith eto. Beth am rannu'r bêl, awgrymodd Dani. Gallwn ni ei chadw hi yn y den yn ymyl y pot jam. Roedd Waldo wrth ei fodd. Roedd Dani wedi bod yn gobeithio y byddai Waldo'n galw heibio. Doedd e ddim eisiau bod yn gas wrth Waldo. Roedd hiraeth arna i amdan y tŷ dwedodd Waldo. Roedd hiraeth arna i amdan y tŷ hefyd dwedodd Dani. Redodd y ddau chwilio am le arbennig ar gyfer y bel yn y den. Wedi dysgu bod ffrindiau'n arbennig iawn ac roedd e wedi penderfynu nad oedd e eisiau colli ei ffrind byth eto.